Fifi le efia nuheli fia enye ye be míaƒe atsɔ le mía sɔhɛwo nye be míawɔ ɖa ɖe ta be dɔƒlevi yewo ne. Evɔ etsã mía me yewo nye ekloa ne míewɔ numa ɖe ta lo nye ŋkpe ne mía dzilawo. amenyenye he wokpɔ le mɔ hafi woda wo ɖe tɔwo teƒe ɖi nade dzesi amenyenye ma ye nawɔ ɖe edzi Le nyawo teƒe dada ro dɔ ŋgɔ ne gbegblẽ ta egba hanyi kata mie sɔ re ŋori me ga nya ga la vi are ke na va no mia lem za za za ze me ga le o.
Of course, it's great day here at Tegbi, and we are here to witness a very great coronation of Togbi Azadagli, the fourth. It is one of the special coronation here in Tegbi. You know, chiefs are being celebrated in a grand style, so we are here

Nyi kugba ɖuku lisa me yɔ mi la o me yɔ mawu ka mawu kiki kata araŋu wɔtɔ ebe wɔ ɔshi wɔ fɔ me yɔ wo ɖa na ɖe mi va srɔ anyigba gbɔ anyigba ebe wo ŋga ma de fɔ kple ŋgble mɔ ake te nyigba ma do flɔ na do ŋke keke adzi ako ze ke na la me yɔ wo ɖa kotɔtɔtɔ nye le lo ogogogo nye le na tsi ɖe nyawo nya yɔ. Ka ɖe nyawoe míayɔ? Vɔ ɖe tsi nyawo ko yɔ ge nya la. Nye yo dzodzɔwo kata kata kata kata nyo mama tegbe mama tegbe mama tegbe koto ebe zi ŋu nye le. O baga bubu golo bɔlu me nɔ dze sɔ kɔ kɔe mi te tsi me yɔwo ɖa. Me yo mama ya me yo ƒu me yɔ mu me yo deŋvi vi ta nya nye kple manyi manyo kata me yɔ mi nya no to dzi nya se gawo na mi. Wotsɔ xɔamɔ yo nya tɔgbi gã tɔgolo tɔgolo be ma kpla ava degolo ne woƒe da kple aƒe woƒe gawo gawo domee mie le. Me yɔwo ɖa. Me yɔ ɖe gotɔ xoxoawo. Me yɔ da femblewo dzi woƒe gbe ve me nyia fi o. Ame aglo vɔ ko nyia ɖo ŋua. Tsi kple wo me kpɔ akpe o. Ekpea nɔ afi ma tsia na to ŋu. Me yɔ zogli zo kposu me dɔ kpoŋ efia mu nam. Me yɔ tɔ nya atsu nye kɔ na kpoe. Me yɔ kɔ mi sɔro soga kpe kutome na va na mi lo.

Ŋu lɔ tɔmɔ baba shiwo hi ɖeku yama du kpo zeɔn. Mo yo ci covi yɔ rogla eyo lɔ yɔ mavu mɔ yo ra. Mo yo ɔ gbagba vɔ mo yo lɛ kpaku mo yo to kɔ via ni. Mo yo kpa lolo mekpɔ demɛ ci lɛ gba susuɛ ɖe kɔ. Mo yo ba ji ba kpo amega ma tɔ gbi be anya ni ha. Mo yo la ŋu di mela ŋka ɖa ne gama gama tɔ ne zɔ minyi minyi ɔ va lɛ tɔ. Mo yo atsɛ lɛ. Ma tsa na ŋhwe je ga je ɔ mo yo so kɔ mo yo ta kli mɔ yo ra e mo yo ku ɔ nu.

Mama yi ke le alɔ dzi ne tɔvi azadagli ene liɛ, like fia ne tedgbi.
He ƒe mía nu be míawo shi dze ɖekakpui sesẽ aɖewo dzi be woanɔ mía tɔgbiwo teƒe, ale be mi ŋutɔ ya, ŋutilɔgaƒomea, miekpɔ dzidzɔ be miage ɖe mia vi dadawo dzi aɖe tɔgbia fia mi miaxɔe. ate afia ame bubu kpɔtɔeawo abe mia nyigbe ene na mi. Eya ta enye tɔgbi hatsu etɔ̃lia enye le ŋgɔ na ƒomea be Madre tɔgbi Azanagli enelia kple yiƒe agota ɖoa agbo tsi akɔ fia mi, yi aƒe na mi.

me tɔgbe zãɖagbĩ enelia ɖe masinu be ne nàxɔ ne mia anyikɔ nɛ abe fia ene, eɖe, eve, etɔ̃, ene, atɔ̃, ade, dadre, mede asi nu be nàxɔe na aʋalɔgowo. Fi zazɛ̃ ya kpakpa gbe ŋgɔ ale be wotsi tsɔ da ɖe wo tɔ teƒe. Alea wònɔna. Egbea wo kplii vɛ be yewoaɖi afia ewue va lɔ gɔa? Ale be ŋkɔ ye tututu wotsɔ nɛa? Míayo ŋkɔ na mi, ale be ne miaka atam ŋu miaɖe wokɔa ye le fia me wonyi na mianyi nɛ. Ale be egbea wo kplɔ tɔgbui asadagli enelia vɛ ne na dome ʋalɔvɔ yi ke nye vidadawo be matsɔ afia mi aʋalɔvɔ mlɔeawo ale be maɖe ŋkɔ nɛ.

Abe enye tɔgbui kosegi enelia, mele tsitre ɖe Fiagã gbɔdzɔ etɔ̃lia ƒe ŋkɔme, le kple ɖusi ƒe alɔgbɔ katã le aŋlɔ dukɔ me, ye mexɔ tɔgbui azadagli enelia ƒe aʋalɔgbɔ me. Xɔ nyinyie ne le e fia nu mía nyi na mía wɔ ge ʋee a mía kpɔ ge tɔgbi gbɔdzɔ ŋutɔ toto ge eye mía ŋgɔ nɔ ge ne ne mía nyi kɔ ne e va alɔ ɖeka mía ƒe alɔ eve loo.
Daniel Akuma. Ale be yi hã me de ga fina mi. Kɔ nyi ni wo le e kɔ nyi ni wo le gota ɖo mi nyi nana gota ɖo. Ye wo sa nu wɔ nu te ƒa ɖe mi a nyi kɔ ni ne e fia yi ye yi a nyi ɖo a mi wɔ kɔ nu na le si. Tɔgbi ame ɖe ƒe si a. Ame si eve etɔ ene atɔ ade adre tɔgbi me da gota ɖo a abo si a si no.
Megale tsitre ɖe tɔgbui gbɔdzɔ ƒe ŋkɔ me, ɖosi ʋalogo fiagã na ŋɔ dukɔa katã, ye mexɔ agbotaɖoa abotsi. Alee agbotaɖoa nɔna efia nua, mie enuxlɔ̃ ge le kɔnyinyea me fifi le. Alee wòva dzɔe fia be agbodɔwo woƒe kukuwo va lolo wu esiɔtɔ. Míe, míegblɔ ge nɛ ta míexɔe. Eva lɔ ɖeka míexɔe alɔ ve loo. Ƒelo, eƒolo.
Yi ke nye mama yi ke nu ƒe mizatati etɔ̃lia nu kekeke hafi Mawu va ku Yesu le Yehowa. Ao, yenye ga da shi ye lie ga o no tɔ fia he gbɔ fia ye te ɔ shi na ne mama. Gake ye o va se mi ju ya kpe fia mi be ao to gbɔ be e li ejiji ha ha mi a je shi ne nya ɖewo lia mi a kplui ni nɔ ɔ nye nu teƒe ɔ kpɔ ne mi e fia ye ye ƒe yawo mi ɖoɖo megba ta mama ɖewo ƒe me ga de ga shi ne woe wa lɔ goa. Ale be ne wo kpɔ ɔ de ze shi wo nyui.

Yoo. Kuwò tɔ, yi ke nye tɔgbui Asa ɖagbe evelia, etɔ̃lia, sorry. Ale be le wɔna hã mea, enye nu yi ke te ɖe wo dzi le woƒe gbagbadzedze kple etɔwo katã asi va dze ɖekakpui sesã ɖeka dzi. Ale be wokplɔ vɛ na Yonadab be, Míakplɔ eƒe. Na si vi ʋalɔ gbɔ gbe. Mia adre ŋkɔ yi dzi tu dzi ɔ tam ka ɖe ɖo nɛ mia di afia mi. Ale be le egbea ɛ mia kpo ɖekagbi sese ha yi ke mia dre ŋkɔ ɖe ŋkɔ yi dzi mia tam ka ɖe tɔgbi aza dabi enelia yi dzi mia kpɔ nyi ge nɛ na mi ɖo. Ale be ne mia ha do gbe ɖe ta be fia mia di ɖo fia ɖe. Eƒe agɔnu nale dzi wòawu nuteƒe eye wòabu halɔ̃ gɔ̃ hã.
Míesia. Míesi. Tɔgbi.
Ati eve, etɔ̃, ene, atɔ̃, ade, adre. Egbari mede tɔgbi azadagbe enelia asi ne lãsiʋiʋalɔ̃gɔ̃a.

Le esia ne deʋalɔ gbɔgbɔ be alea wònɔna ko, efia kple eƒe gotaloe zɔna, ale be wo le woƒe gbagbadzedze ma woƒe asie dze ɖekakpui sesẽ ya dzi be wòanu ŋgɔgbea ne tɔgbi adadagli enelia, ale be yewo kplɔ vɛ ne vidada o. Ŋkɔe, ŋkɔe dzi mia anyi kɔ nɛ ɖoa, yae nye. Agbotaɖoa Agboti. Ame kpa ame Agbotaɖoa Agboti dem asi ne lasiviwalɔ gbɔ be wòanyi kɔ nɛ. Edee eve, etɔ̃, ene alo ƒe adre mede Agbotaɖoa Agboti asi na mi. Be kpɔkpɔ he ɖe eme. Be nukpɔmenya he wòlia, woakplɔe nɛ.

Ne agua dzea, nedze ɖe ŋutsu ketɔ, nyɔnu ketɔ dzi. Ame vɔ̃tɔe, ame vɔ̃tɔe, ame vɔ̃tɔe. Mia tɔe nye fie, fievia, efie wòdena. Ne agua dze ɖe, nedze ɖe ŋutsu ketɔ, nyɔnu ketɔ dzi. Ame vɔ̃tɔe, ame vɔ̃tɔe, ame vɔ̃tɔe. Mia tɔe nye fie, fievia, efio de na miɔ, miɔ, miɔ, miɔ. Na agua dze ɖe, na dze ɖe ŋutsu ketɔ kpakple nyɔnu ketɔ dzi. Tɔgbi azadagli enelia meyɔ. Tɔgbi azadagli enelia. Meyɔ nyitsɔ ɖe ya, mía tɔgbui azazãvi etɔ̃lia yi ke nele fiagblɔa me nɔ dɔ wɔm kple mía. Atsie va ge le esi. Meva ɖoe ɖe tɔgbuiawo gbɔ. Kakaa ƒomea kpɔe be ne atsie ku atsi te dzena. Ye wolé ŋku ɖe amewo me ŋuwua, wova kli o. Ɖekakpui zazɛ ya gake lɔri me ko nenɔna. Yi wokɔ va míenyi kɔ nɔ kplɔ yi ƒuta. Wɔna yiwo katã lia míewɔe nɔ. Egba míehe wo ŋɖe go abe efia ene tɔgbi Azadagli enelia. Ye míexɔ ɖe efiagblea me. Gake tɔgbi, agblea me nège ɖo fia ɖe? Menye dã sia mienɔ wɔm le gli ŋgba kple yeye viwo ye mee nègage ɖo? Fifia edze be nànyi kɔ, ege ɖe fiawo ƒe agble me. Nàƒo nu kple fiawo Ne fianya ɖe dzɔ ne woyɔ natɔ. Ne nane ku ɖe wò du nua, ne womia si oa, natɔ ne dua me ne woyɔ na be yegbɔna, ye na nane wɔ ge ne ewɔe vɔ hafi ne yeavɔ. Nana tegbidua nayi ŋgɔ. Sukunyawoe li fia. Ɖevi ɖe sia ɖe nade afɔ sukuxɔ me. Ne wodo go le sukua, nadze agbagba. Ke miele dugã mea, miadi dɔmɔnu na wo ne wokpɔ dɔ woawɔ. Ne mía fiɔ mieyɔa, nava míaɖo aɖaŋu. Gake Ne gbegbe míeyɔ ye me tɔ na mí oa, ke gbemagba míakpɔ nɔnɔgbe nɔ. Ne míeyɔ ne li vɔ be yesrɔ̃ ne xɔ ekaƒomɔ wòada alakpa na mí be, Ye dze dɔ, ye le kɔndzia, ya do nyɔnu godzi nɔ. Ne mi yɔ, na be ye zɔ mɔ, gake le Ghana dukɔ ya ma, mia kpɔ ta le to nɔ.

Hoɖota, hoyixɔ, dzikusi, dzikugba. Tɔgbui azadagli etɔ enelia me yɔ. Tɔgbui azadagli enelia me yɔ. Tɔgbui azadagli enelia me yɔ. Aŋlɔwo be gbetɔe nye gba. Anɔ be ɣeyiɣi kpui aɖewo va yina hã tɔgbui azadagli etɔ̃lia va yi ɖe kɔƒe. Ƒomea ya bu tame elabe enye nu yi ke doa ɖe wo dzi kpata. Le woƒe tamebubu ƒe kple agbagbadzedze kple kutri kukua ɖi, asie va ze dzi o, ale be nyitsɔe wokplɔ yi ɖe dzogbee va yi nyi kɔ no, ale be va da wo ɖe tɔwo teƒe, ale be wode ŋkɔ ɖe edzi wobe tɔgbi azadagli enelia. Egbea ɖi wode yi asi ne enye tɔgbi ave dada ave ge et. tɔ̃lia be ma aka atam na wò. Ye metsi atsitre ɖe domeʋalɔgoa ƒe ŋkɔ me ha atamu ka ge na wò. Tɔgbi azadagli enelia le nyawo nyateƒe ɖe. Teƒea wo da wo ɖo ɖe. Afia wo da wo ɖi le ɣe yi me tututu wo ɖo nu ya nyi ɖe. Aʋa gbedzi ye wo da zeshia me le. Afie da ame ɖe ame dɔwo teƒe. Le ŋutete yi ke ne wɔ le aʋa gbedzi. yi ke ƒomea kpɔe de dzesi alo míaƒe aʋakplɔla kpɔe de dzesi be atea kplɔ ame, atea ha ame, atea wɔ nuteƒe eye wokɔna ame da eɖoa fiae. Gake egbea nu ke va dzɔ, aʋa megali o, ke boŋu amenyenye, nuteƒewɔwɔ, edulɔlɔ̃, ƒomelɔlɔ̃ ye nye nu yi ke wokpɔkpɔm fia hafi ame dam ɖe amewo teƒe kple wo ŋu. Nugɔmesese le sukuɖeɖe me. tɔgbi azadagli enelia le nyateƒe me ɖe ame tɔwo teƒe wo ɖua ku ɖo ya yi ta wo de zeshi o le ame wo me keke kɔ wo da ɖe tɔwo teƒe no ame nyenye he wo kpɔ le me afi wo da wo ɖe tɔwo teƒe ɖe na de zeshi ame nyenye ma ye na wɔ ɖe dzi le nyawo teƒe dada ro dɔ ŋgɔ ne gbegblẽ ta egba hanyi katã mi sɔ ɖe ŋori me ganya galã via ɖe ke nava no mía lém zazazã zemegã le o, tɔgbi asadagli enelia. Le nyawo te, le nyateƒe ma hã, efia ɖe ya du mee wònana. Efia megblɔna be edua neno ye me o. Ne nava zu atɔtɔ anɔ ve dzi nya ye zã tsoe yi gblɔ ge na la mía se ao. Efia mɔwana nu me o. Tɔgbui Asa Dagli enelia le nyateƒe me le eƒe ne lé ŋku ɖe xɔse hame Olivia ye ne lé ŋku ɖe lododo ta wienyi kpikpi wiadre ƒe woŋlɔ ɖi bena ɖi le dzrewɔna me ɖi ame gbãtɔ dzena abe dzɔdzɔetɔ ene ke evelia va kpɔ nya me ye wotsɔ fia ne dzɔdzɔetɔ le miaƒe mɔkpɔkpɔ nye ba fia miedawo ɖi mekakea va kpɔ nya ɖe be na wo ɖi elabe nasi ahaɖo afɔ dzi hakpɔ mɔ na ame evelia nya yi wokɔ fia na Lé ŋku ɖe woame evea me hafi atsɔ fia na zɔzɔetɔ. Mègakpɔe be ne aɖe fia alo da eɖokuia kɔ ɖee nàlé kofi awu ne kɔ dzi o. Ye nye nya yi ke gblɔm míele ene o. Egbea aʋa megali o. Ke nuteƒe yiwo nàwɔ wòanye afɔ ke nàlé ɖe anyigba dzi eye wɔ ge nàla tɔgbi azadakli enelia. Le nyawo nyateƒe me abe ale míegblɔe ene ɖe, dulɔlɔ̃. nuyi duya nawɔ ayi ŋgɔgbe. Alea wolii ƒu keke hafi wòva le afi ya. Míekpɔ mɔ kpɔm be wò hã wò vava atui ɖe edzi ke me boŋ nu ye woawɔ ɖia, nàva gblẽ wo o. Tɔgbui Azadagli enelia, abe alea míegblɔ mee enea, míakpɔ wò ƒomea kpɔ nuteƒe mawɔwɔ me o. Yi na be yi ne Tɔgbui Azadagli etɔ meli o, wodoa asi dzi o. Gake menye wò ɖeka dzedze tae wotɔ asi ɖe dziwò dam ɖe teƒe ya. Mi katã miɖo atsyɔ̃ ɖe eŋu, ele ŋuwò be ame ya adae o. Tɔgbia Zadagli enelia, egbea míesɔ ɖe eŋua? Míesɔ ɖe eŋu be míagblɔ nya ɖeka eve nɛ o. Ale be amewo katã va afi ya, wodze abe nuteƒekpɔla ene. nenye be nèdidi mɔ woatsɔ nyawo atrɔ dro ʋɔ mie na wò. Le nyawo nyateƒe ɖe, le fiagblea me woda mo ɖo gba ɖe, míeka atam ne mía nɔewo le aʋa yi wosi aŋlɔwo yi ke wònye nu yi ke vewo ye míetsɔna ka atamee ne mía nɔewo. Ta me lé ya asiegba me tsɔ ga aʋa wɔme etɔ̃ tutu tsɔ ga kata mie no. Yɔ nye nubabla yi ke ano wo kple mie dome va lɔ gɔ domi kpe fia wo domi. Tɔgbi Zadagli enelia le nyateƒe abe ale mie gblɔ mee ne ɖi. Awo. Nukawo nye dulɔlɔ? Nuƒoƒo ne dumeviwo. Suku dede. Enye ŋkume kɔkɔ. Tɔgbi Srɛ gblɔ bena ɖe nenye be wòglo ɖe ye fukutsɛria ŋu ta ne wogblẽ ye ŋua ɖeka, egɔmesese koe nye be ao, dɔwɔna megali o, ke sukue wòle be míade eye míakpɔ nane le eme. Fifi le efia, nuhe li fia enye ye be míaƒe atsyɔ̃ ne míe sɔhɛwo nye be míawɔ ɖa ɖe ta abe dɔƒleviwo ene. Evɔ etsã mí amewo nye kloa ne míewɔ nu ma ɖe ta o, nyea ŋukpe ne mía dzilawo alea wɔ kaba. aƒo ta na mía o, nye woƒe konyifafawo ele abe ga nue. Gake nu mawoe nye atsyɔ̃nuegba li ke le mía ƒomeawo me, ye egbe vɔ̃ kple nu mawoe nye dada nu kple adegbeƒoƒo. Nu mawoe ɖee mewɔ ge be tegbedoea ɖee tsɔ menano si o. Tawò hihifafa ɖee Nàbɔbɔ ɖokuiwò nàkpe ɖe ame hewo ŋgɔ ŋgɔdɔwo ŋuti, ale mia wevi tɔtrɔ aɖe nava etsɔ mia ko nane atsɔ Rom ƒe dzi. Eye wɔge nala, meɖe mia dam ɖi bena ɖe atsɔ gã eme la, nye dada ɖa ge ɖe mewò kɔ hã. Dada nado ŋgɔ ne gbegblẽ wò abe ale ame gbligbã ene o. Ke boŋ míebu ŋu be ale míeno ŋu woa ɖe nàwu wo nuteƒe, ale be míakpɔ dzidzɔ le ŋuwò le wò agbleamevava me. Togbɔ be ame. Eviritɔ mewɔ dɔ nugbe o hã. Miaƒe mɔkpɔkpɔ nye yi be ɖe àwɔ dɔwo nugbe eye nàwu wo nuteƒe. Tɔgbui Sadagli enelia, le nyateƒe me ɖe, mi katã va afi ya ɖe, Mí katã viwo koe míenye. Abe ale míegblɔe ne tso mawunya ɖo kpe dzia, míagagblɔe ne wobena ɖi. Nenye be nèlé ŋkplɔ blu ta tasieke kpikpi blaade vɔ eve me ɖi, Mawu ŋlɔ ɖi bena ɖi, Meyi ke bɔbɔ eɖɔ sie ko dzi dzi ɖe makpɔ megbe o. Mema ɖi gome aɖeke meli nɛ le dziƒofiaɖuƒea me o. Mí ta míaƒe dzixɔse nɛ bena ɖi. Yi ta míaƒe mɔkpɔkpɔ nye be nàɖe, yi míeda wò ɖe teƒe aɖe, megbekpɔkpɔ aɖeke megali o, ke boŋ nu yi nàwɔ nye nuteƒe ye wòle be nàwɔ. Ɖeko nu yiwo katã ta míewɔ afi ya gbã, mía dome ʋã lɔ ge o, nana do mo ɖe mía domi, míayɔ wò, ye nàgblɔ be ne ŋutsua ye ko woda ɖe eteƒe, yele gẽ, sesẽ ko be neva aƒe, yeako ʋu, yeaɖo ʋu. Nuwo katã nye kuxi ne gbɔ hã ne be yeadɔ lɔ hã wogayɔ wo be yewo ne de ŋgble tso du ya ŋuti ye miawɔ aʋa lɔ gɔn mia yɔ wo le nane me ye naha gbe aha gblɔ na mi be ɖa ɖi aho fifia koe va ye fukpɔ va kɔ ne wo gblɔ na mi be ye me le aƒa me o ne mie yi ye gbɔ ɖi aʋa ya wo nye nu yi nye ƒe miaƒe nu yi ke mia dzilawo. Míate ŋu ana ɖee ne míeyi egbɔ míakpɔ nono be no, míakpɔ gbea dzi go no, eye míakpɔ ta le to no. Tɔgbui Zadaki eneli nanu vivi aƒo wɔ ɖa ɖu no ɖe, ke yayra yewo le agbota kple via me to mía ʋalɔgɔ dzi. Míadi be na ɖee. Yayra ma nanye nu nò, eye na nàkɔ anyi dome kpe kekem.
Mevɔtɔe, mevɔtɔe, mía tɔ nye fiẽ, fiẽviawo mee nye ame, na gbɔdzaa nedze ɖe ketɔwo dzi. Mevɔtɔe, mevɔtɔe, mía tɔ nye fiẽ, fiẽviawo mee nye ame, na gbɔdzaa nedze ɖe ketɔwo dzi. Tɔgbui Zadagli enelia Tɔgbuia Zadagli enelia Tɔgbui Azadagli enelia Enye tɔgbui kɔkudua etɔ̃lia. Metsi atre ɖe Lashidivalogbua ŋkɔ me be aʋa ya ne si aŋlɔ woɔ, metsɔ ga ka tame nɔ wo kpa. Anye ŋkeke ʋɛ aɖewo va yia, tɔgbui Zadagli etɔ̃lia va ʋu dodzi ŋu. Eya ƒomea dada ŋu kekekea ye wova kpɔ be atea ŋu nuteƒe akplɔ ƒomea akplɔ dua. Eya wolé wo da ɖe zi dzi. Egbea. Woɖe wo ɖe go ye wokplɔ wo va edua ŋkume be míanyi kɔ no. Ekɔe nyi ge míalã na wo. Fifia aʋa meganyo. Susumeʋawɔwɔ ye li. Nàkpɔ gbɔ be ɖeviwo ƒe dedienɔnɔ ehiã na ye. Ƒomea ƒe dedienɔnɔ. ehiã na ye, ye wòhiã be nàlé ƒomea aƒo ƒu. Ne nane dzi be yeado ɖe ƒomea mea, wò dɔdeasie nye be nàte ƒomea ƒo ƒu, agblɔ nyateƒe na wo. Mègatso avutui nàda ɖe avenɔ dzi o, togbɔ be ƒomea naka o. Efia mekua akpa ɖeka me o. Ne nya aɖe ve gbɔwɔɔ, ele be. maɖo to nya akpawo kple ʋa, atsɔ zosu ɖi hafi ne afia tso ge na nya nàtsɔ fia nɛ. Tɔgbui Zadagli etɔ̃lia, enelia, aŋlɔwo be gbetɔe nye gbea. Egba ta ŋui aka ge mí nana wɔ. Nye fiawo, yetsi atsitre ɖe ŋkuwòme afi ya. Nye yɔ ge èzã. Ne míeyɔ zã be míayi zã egbea, ele be nàkplɔ mí ɖo. Nyi dɔ la bubum o, nye yɔ be nàkplɔ mí ɖoa, ele be nàkplɔ mí ɖo. Etsie la dzadzam o, ele be nàkplɔ mí ɖo. ɖokoe miayɔ o eza nyi dɔ tsidayi na a gblɔ na mi bo ye fu ɖem na ya ke gbe ma gbea ye kpo za tsu tagba nu ye kpo nono be no mie kpo agbe dzi go no gakpo gakpo gakpo Aŋlɔwo ƒe gbegbe nye gbe. Egbea wotsɔ wo kpe ɖe tɔvi zãdaɖi enelia ŋu. Menye wo mɔtakpɔkui. Fia wo dawo ɖoɔ, meɖe wo dawo ɖi be nàƒli tsi kple tɔgbuia o. Wò dɔdeasiee nye be tɔgbuia ƒe dedienɔnɔ, eƒe yiyi kple eƒe gbɔgbɔ, ekam, eƒe nuɖuɖu, eƒe tsinono, Ekpɔ ŋkuwòme. Eƒe afi sia afi yi ke wòayia, ewɔ le be nàɖɔ ɖaŋu nɛ. Nya a, a, atrɔe kpɔ. Fi yi ke mehiã be wòayioa, ele be wòanɔ eƒe nàyi agbɔ ava bɔ mamia nɛ. Wò dɔdeasia mehiã be nà, abe yeaʋli nu le tɔgbuia si o, elabe edzɔdzɔm. agbotaɖowo fia wova nɔ kpe xɔm le fiawo si. Vɔ menye fiae nènye o. Ɖokoe nàxo se bla ɖe tɔgbuia ŋuɔ, ke ku le heluɔ, ele kɔ nɔ. Evɔ ne kpo tɔgbuia ƒe dedienɔnɔ ye eƒe afisiafi yiyi ye wòdze fia to dze ga to míwo mɔ dze kɔ na mia ke eƒe yayra ava nɔ.